Kum sangkhat Zariat sawmthuma dan phal loha khaw hrang hranga a bungrua zuar kual thin, Murto Grana bo dan leh chhuichhuah a nih dan mak tak mai kha. Grana chu Scotland rama thingtlang khaw pakhat, a Sindh an tihah chuan March ni sawmpakua a a hmelhriatte innei tur chawiawm turin a kal a, March ni sawm pakhatah chuan a chenna in atangin a chhuak a, inneihna ah hmuh tur reng reng a awm lo va, a in lamah pawh a haw lo tih an hriat hnu phei chuan a bo thu chu report a ni ta a. A bo na awm tur hi Damberg leh Ned in kar vel niin a lang. A bo atanga kar lina velah chuan lo neitu pakhat hian Damberg atanga mel khat kal Tlang chheng chhe ve taka lodge awm, lodge fawrna eigin an tihah chuan ruang pakhat hi a hmu ta a, lui kawr atanga a hnuh chhuah hnu chuan a kekawr ip te chu miin an suamna a ni tih hriat tak mai hian a lo inphawrh vek mai a, suam hmang chetna ni ngeiin a lang. Sawisakna hnu hma ni awm tak, a taksa ah chuan hliam a awm nual bawk a, a zin bek vel pawh a bo daih a, thil hlu eng emaw tak a kawl a ni mahna. Jam bek vela thuneitu te chuan hetiang khaw dang atanga lo zin tual thihna hi an buaipui chi a nih chiah loh avangin khawpuia thuneitu sang zawk te buaipui atan an dah ta a, Hun eng emaw chen Grant-a case chu chhui lo a a awm hnuin an khaw dak pu pakhat chuan an khaw Sheriff hnenah chuan Grant-a bo lai vel bawr khan mi pakhat hmel rinhlelh awm tak hian Euro cheng sawm nawlh hlir chu an ram pawisa in a rawn thleng teuh thu a sawi ta a. Chutah zet chuan an khaw Sheriff, Lumsden-a chuan Loh theih lovin kha case kha a chhui ta a, a han chhui chian deuh hnu chuan pawisa thlengtu chu an khua a zirtirtu a rawn awm mek lawt a hi a ni tih an hre ta a, Sheriff chuan zawhna te zawt turin a man a, a nih loh thu leh Euro pawisa nawt a neih hrim hrim thu te a sawi bawk a, an in leh a vel te pawh an dap a, engmah an hmuh tak loh avangin an chhuah leh mai a ngai ta a. Tichuan, an khuaa puan ṭhui thiam Kenneth Fraser-a chuan Sheriff hnenah chuan a mumangah Macleod-a tual zawl a hmuh thu a sawi a, mak tak maiin aw hian Gaelic ho ṭawngin a bungrua vel chu an in bula lei laih kuak lung tam tak an dah pawn thurnaah chuan a awm tur thu a sawi tiin a hrilh a. Fraser-a thusawi chu an awi chiah lo a, mahse, McLeod-a chuan stockings a nei tih an hmuh leh tak zel avang chuan court-ah trial neihpui ngam tur khawpin evidence an nei tha tawk tawh in an hria a. Lord Moncrieff hnuaiah chuan trial an neihpui ta a, judge chuan thiam taka zawhnawte a zawh hnuah Fraser-a mumanga a hmuh hmang chuan an inpuantir thei ta a ni. McLeod-a hian a thah dan leh a bungrua vel a thuh ruk dan kim chang hi an khai hlum hma che in a sawi vek bawk a ni. He case-ah hian mak deuh chu Fraser-a mumang kha a ni a, tunlai angah chuan ni se, he Fraser-a thusawi hi an awi lo ang a, amah pawh hi an dawp ve nual ngei ang. Misualte pawh tunlaiah chuan an fing tawh a, amah zawk tal awh tir nan an hmang thei hial mai thei ni. Kan channel te hi min subscribe sak a, like leh share lamah te min lo chanpui turin kan ngen cheu a, crime leh story ngaihnawm tak nena kan lo kir leh hma chu mangtha phawt ule.